Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем! Без барыбыз да Аллаһы Тәгаләне яратабыз. Ул безне барлыкка китерүче, безне нигъмәтләндерүче, безгә көн саен яшәргә көч-хәлем бирүче. Ләкин без Аллаһы Тәгаләне яратсак тагын, Ул безне ярата микән? Ул безгә карата шундый ук мәхәббәтен белдерә микән? Әйе, Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәте кайвакытта безгә карата бик нык булырга мөмкин. Ә кайвакытта Аллаһы Тәгалә киресенчә безне ачулана да ала. Шуңа тагын ничек без ике кеше арасында булган мәхәббәтне төзәтергә тырышабыз, кемгәдер бүләк биреп, кемгәдер матур сүзен сөйләп, Аллаһ белән безнең арада булган тагын шушы мөнәсәбәтне, мәхәббәт мөнәсәбәтен. Ир белән хатын мәхәббәте түгел, монда. Барлыкка китерүче бөек хуҗа һәм кеше, кол белән хуҗа арасында булган мәхәббәт. Ләкин күз алдына китерә күрмәгез, теге кол дигән, хуҗа дигән сүзне ишеткәч, күбесе кандала белән җөри торган, көне-төне көрәк белән нәрсәдер казый торган кешене күз алдына китерә. Юк. Монда бөек хуҗа, нигъмәтләндерүче, карап торучы һәм гади кеше. Кайсысы шушы хуҗаның ярдәменнән, теләгеннән башка бернәрсә эшли алмый? Һәм менә шушы мөнәсәбәтебез җугала икән, куркабыз икән, Аллаһ безне ярата микән, юк микән дип, Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам безгә өйрәтеп калдырды махсус доганы. Аллаһуммә әсәлүкәл һүббик Я Раббым Аллаһ сорыйм синнән синең мәхәббәтеңне ярат я Раббым Аллаһ мине сөй мине чөнки кемне Аллаһ ярата Аллаһ аңа хәерле бәрәкәтле тормышын бирә кемне Аллаһы тәгалә ярата ул бу дөньяда гына түгел ул иң мөһиме ахирәт байлыгына ирешә Әсәлүкәл хуббик вә хубба мән юхиббук һәм я Раббым Аллаһ сорыйм синнән сине яратучы кешеләр мине дә яратсыннар. Я Раббым Аллаһ, кешеләр арасында дагын ниндидер бер читләшкән, ниндидер бер ерак бәндә түгел, сөелгән, хөрмәтле бәндә булырга, я Раббым Аллаһ, миңа булырга насыйп кыл, дип сорыйбыз. Вә хуббә гамәлин тәкаррабни илә хуббик, дип шушы доганың ахырында әйтелә. Һәм, я Раббым Аллаһ, Син ярата торган эшләрне миңа дагын яратып эшләргә, йа Раббым Аллаһ, күңелләремдә теләкләрен булдыр. Аллаһы Тәгалә ярата мәрхәмәтлекне, йа Раббым Аллаһ, безгә дә мәрхәмәтле булырга, күңелләребезне ачып җибәрергә Үзеңнең илаһи көчләреңне бир. Раббыбыз Аллаһы Тәгалә ярата бер-береңә карата ярдәм күрсәтүне. Безнең күңелләрдә дәген Раббым Аллаһ, Ярдәмчелек хисләрен булдыр. Йомшаклык хисләрен булдыр. Бер-беребезне гафу итә тергән, бер-беребезне кичерә тергән, бер-беребезгә карата шушындый иң күркәм, матур сыйфатлар белән без ничек яши алабыз, Раббым Аллаһ, минем күңелемдә шушы матур хисне булдыр, дип, бу доганың

Сине яратуда, сиңа карата сөюдә иң хәерле гамәлләр, матур күркәм сыйфатларны миндә дә булдыр, дип, шушы дога безне, гади тел белән әйткәндә, өйрәтә. Шуңа тагын, хөрмәтле туганнарым, бу доганы белегез, өйрәнегез, кабатлагыз, гел еш әйтеп торыгыз. Аллаһ безне яратсын! Аллаһы Тәгалә безнең якыннарыбызны, безнең авылларыбызны, районнарыбызны, җөмһүриятләребезне яратсын, Үзенең рәхмәтеннән безне һич ташлый күрмәсен. Хәерле бәрәкәттә, саулыкта, сәламәтлектә, Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Хәерле көннәр барыгызга да.